Serdar Berdimuhamedow, Men Jumasapar Türkmen. Serdar, sen meni gowy tanýaň. Köneürgençdäki maslahatdaky öýüme-de itleriňi, şagallaryňy goýberipsiň. Eý, Serdar Berdimuhamedow, sen diňle muny, saňa peýdasy bar. Bu gün diňle ertir giç bolup galýar. Türkmen halky aýaklanyp köçä çyky gidenden soňra sizlere giç bolýar. Serdar Berdimuhamedow bu aýtjak bolýan sözlerim, wideom senden gorkanym üçin däl, senden bir kömek sorap pul sorap duranym üçin däl. Bir Allahyň razylygy üçin Türkmenistanda uruş bolmasyn, gan dökülmesin diýip aýdyp durun. Serdar, Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy juda kyn häzir. Hiç kim bu halky diňlemeýär. Bular kime arzyny aýtsyn, ýeke-täk Allahdan başga arzyny aýtmaga ýerem galmady. Serdar Berdimuhamedow, seniň ataň halky diňlänak, diňlemänem islänak. Wagty hem ýok. Aýdym aýtmaly, kitap ýazmaly, at çapmaly, baýtallary çapmaly wagty ýok. Indi saňa aýtyp durun ki, seň ataňa aýdanam bir, aýtmadygam bir, çünki seň ataň uje krişasy giden, ýaşy hem geçip boldy, kellesi kabulam etmeýär. Indi sen ýaş oglansyň, bilinip dur adyňam Serdar ekeni, türkmensiňdir belki, görnüp dur. Serdar Berdimuhamedow, Bir habar eşitdik, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow seniň ataň Konstitusiýany özgerdip, seni şu parlamentiň ýokarsyna getirjekmiş. Indi dogrusyny aýdaýyn, Serdar, seni ataň Prezident edip goýup gitjekmiş diýip durlar. Indi alwetde bu arzuwa aýyp ýok, indi muňa mesel bolmaýandyr, seň özüňem gowy bilipdiňow. Ýöne Serdar, ertir bir gün halk göteriljek bolupdy, şu aradaky reýslerem açylsa, uçup gitjek bolupdy oglanlar bärden, şu mitinge barmadyk, ýüzüni görkezmedik oglanlar baryp içerden sizleri salançaga uçurjak bolupdy, ýüpbiten sallajak bolupdy. Serdar enşalla bu aýtjak zatlarym saňa bir maslahat bolýar, açyk Sen türkmen diýeniň üçin aýtypdym. Serdar Berdimuhamedow, ýakynda seniň ataň ölýär. Indi biziň hem atalarymyz ölýär-ow, hemme ölýär-ow. Ondan soňra sizlere bu ýagty jahan dar bolup galýar. Saňa juda kyn bolýar, hasatam. Çünki özi taryhda-da şoňa meňzeş-dä, diktatorlaryň özleri-ä ölüp gidýär, soňra aýby açylýar, soň bala-çagalar azap çekýär. Meselem, ana, Staliniň gyzy, Hruşýowyň ogly, Gitleriň gyzymy, ýadymdaçanok, Yslam Karimowden kapyryň gyzy-na türmede ýatýar. Nursoltan Nazarbaýewiň agtygymy dünkiräkde näme boldy, görüpdiň-ä özüň. A ony goý, şu senden öňki prezidentiň ogly bardy, Nyýazowyň ogly Myrat Nyýazowmy? Şo-da häliňe şöhle Türkmenistana gelibinrak. Şo-da, sen aýtmagyň mümkin, öý puly köp, oýanda keýpi ösüp ýör Ýewropada diýmegiň mümkin. Dogry-da, ýöne indi Watanyna gelibilmedikden soňra, özüni men türkmen diýip aýdybilmedikden soňra puluň baryny näme peýda ki? Serdar Berdimuhamedow, Elbetde hemmäň wagty bolýar, hemmäň ölçenip goýlan kadary bolýar, hemmäniň zamany bolýar, bolýar gidýär ölýär. Siziňem wagtyňyz gutaryp gelýär. Bilen bolsaňyz gum sagat bolýar, gum sagady beýle aýlandyryp goýsaň gum dökülýär gidýär-ä, şol ýaly siziňem gullaryň, gumlaryňyz bäş-alty dänäňiz galdy. Dogrusyny aýtsak siziň wagtyňyzam geldi gutardy.

Sadagallahulazim. Nirede bolsaňyz hem, nirede gezseňiz hem, hatda berk, mäkäm, gaýym galalara, köşklere girip gitseňiz hem, ölüm size ýeter, ölüm sizi tapar diýýär. Ölüňiz diýýär. Şonuň üçin oýlanyp oturma, biziň Pöwrizedäki podwala girip gitse hiç kim gelip bilmeýär. Biziň samolýotymyz bar, biziň reketamyz bar, kosmos bilen uçup Marsa, Ýupitera gaçyp gidýäs. Türkmenler name edip bilýär diýip oýlama. Belki türkmenler hiç zat edibilmän galar, belki türkmenler sizleri öldüribilmez, ýöne türkmenleriň Allahy sizleri öldüribilýär. Indi sen aýtmagyň mümkindi aý men name edeýin indi meň name günäm bar diýseň dogry atasy üçin ogul jogap bermeli däl ýöne sen hem ataňa düşündir Serdar giç bolup galmazdan önje düşündir Ataňa baryp maslahat ber. Ataň kimi diňlemese-de seni diňlär indi. Çünki seni gowy görýär, sen ulugyň ogly. Baryp aýt ki, Guranguly Berdimuhamedowyň ýanyna bar. Bir nastreniýasy, keýpi kök mahalyna bar-da aýt. Elinden tutup, elini ogşap, Maňlaýyňa degir, ataňkyny degir diýer. Başgalaryňkyny degirme. Türkmenistanyň ministrleri ýaly Guranguly Berdimuhamedowyňkyny ogşap ýörme ýene. Ataňkyny ogşap aýt, elini maňlaýyna degrip aýt ki, Ata janly, saňa men kömek edeýinli. Ýakynda bu dünýeden gitmeli wagtyň gelýär diý. Sen ölüp gidenden soňra bizlere juda kyn bolup galmasyn. Gel atam, ömrümizde birini bir gezek bolsa-da türkmeniň halkyna bir kömek edip göreli. Atam, Türkmenistanyň halkyna bir kömek edeli, diňläli diýip aýt-da, şu ýedi sany maslahaty ber ataňa, sora. Birinjisi aýtgy, ýa Atajandy, ýa Kakajandy. Halkymyzyň ýagdaýy juda kyn. Aç, kesel, işsiz, öýsüz, emin-et ýok. Rahat, parahat ýaşaýabilenok Türkmenistanda. Näme üçin Atajan diýip aýt. Türkmen halky öz ýurdunda rahat ýaşabilenok, öýünde rahat gezibilenok, öz paýtagtyna rahat barybilenok, islän zadyny iýibilenok, islän zadyny geýibilenok. Hetdaki onuň münjek maşynyna çenli sen şoňa aýtyp durýoň. Hetdaki heleýiniň saçynyň reňkine çenli sen aýtyp durýoň, näme üçin Atajan beýtipdiň sen diýip aýt. Ikinjisi aýtgy, ýa ata diý. Türmede oturan günäsiz adamlary haçan çykarýas diý. Syýasy, dini nähak töhmet bilen oturanlar haçan çykýa türmeden diýip aýt. Nyýazowyň zamanyndan bäri oturanlar bar. Näme üçin şu biçäreler çykybilenak? Ýa Atajan, şulary gel bir çykaryp goýbereli ömrümizde bir gezek türkmen halkyna ýagşylyk edeli. Erte bir gün sen ölüp galsaň Allahyň ýanyna baranda bir ýagşylygyň bolsun diýip aýt. Üçünji aýt ki, Ýa Ata diý, näme üçin Türkmenistanda söz erkinligi ýok? Ynsan hukuklary bilen hiç kim şugullanmaýar. Internet ýok. Swýaz ýok. Syýasy erkinlik ýok. Syýasy partiýalar, hereketler ýok. Näme üçin Atajan? Gel rugsat bereli şulara. Biziň döwrümizde bir emin-erkin ýaşap galsyn türkmen halky. Bizler hem geçip gidenden soňra, ertir sen ölüp galandan soňra sen seni haýyr bilen, gowy söz bilen ýatlasyn diýip aýt ataňa. Dördünji aýtgy, ýa ata diý. Ýa Däde janly. Näme üçin ni SSR-den bäri, Nyýazowyň zamanyndan bäri, seniň wagtyňa çenli häzir hem işläp oturan SSR-iň KGB-lary, Ždanow, Hramow, Açişsow diýen ýahudy kapyrlar, atalarymyzyň duşmanlary, Hanyňa çenli işläp otyr hakimiýetde. Näme üçin bulary işläp ýör? Bularyň atalary biziň atalarymyzy öldürip taşlady Gökdepede. Enelerimizi zorlady. Bu haram kapyrlar bizlere bermedik azaby galmady. Näme üçin biz bularyň zürýatlaryny başymyza göterip otyrys? Türkmen ýigitleri özümiziň perzentlerimiz seniň ýanyňda ministr bolup iki üç ýyl işläbilmýä ýöne bu kapyrlar ýigrimi ýigrimi bäş ýyldan bäri otuz ýyldan bäri işläp oturanlar bar näme da dädejan bulardan bir gorkýan ýeriň barmy gel bu kapyrlary ýogatyp goýbereli gel ata babamyzyň ganyny alaly gel ata babamyzyň haryny alaly şu haram kapyrlardan diýip aýt. Bäşinjisi aýtgy, Ýa ata diý, näme üçin diý Türkmenistandan türkmenler, halk çykyp gidip barýarlar? Näme üçin türkmenler öz ata watandan gaçyp gidip barýarlar? Ertir duşman gelse, kim gorýar bu ýeri? Ertir Russiýa, Amerika, Kitaý, Hytaý çozsa, kim watany gorýar ýa ata jan? Näme üçin halkymyz garyp bolup galdy? Türkmenistanda önýän pagtadyr bugdaýlar, bularyň pullary, Gazneftiň pullary, budjediň pullary näme üçin halkymyza berilenak, näme üçin budjetde pul galmady, ýa Atajan näme bolup galdy diýip bir agyz aýt. Halka jogap bereli ýa Ata, ertir biz geç gidenden soňra, sen ölüp galandan soňra halk bizden sorasa näme bolýa, ertir halk hakykatdan göterilip gitse biziň ýagdaýymyz juda kyn bolýa ýa Atajan diýip aýt Serdar Berdimuhamedow. Altynjysy aýtgy, Ýa Atajanymdy, ýa Äbetidi. Kuran dili bilen aýtgy, Ýa Atajan, ýa Dädejan, ýa Kakajan, ýa-i Pederimdi. Näme üçindi? Esgerde, harby gulluga baranlar ölüp gelip dur. Näme üçin Watanymyzyň hyzmaty etjek bolanlar ölüp gidip dur. Näme üçin polisiýalarymyz, milisiýalarymyzy nähak töhmet bilen gamapsyň? Näme üçin serhetde ölen esgerlerimiz Awganystandan Wagner rus esgerleri, terroristleri gelip öldürip gidende bulara biz kömek etmedik? Näme üçin şo terroristler öldürip giden esgerleri şehit diýip aýtmadyk? Şoň ata-enesine kömek etmedik? Hetdaki şonuň mazaryna Baryp doga etmedik. Hetdaki şonuň ölelerini, şu öldürip gidenleri jenaýat jogapkärçilige çekmedik. Ýa bolmasa şu şehitleri ene-atasyna gaýtyp bermedik ýa Atajan, näme üçin diýip sora. Sebäbi aýt ki, daşary ýurtda hem ölüp duran türkmenler, türkmen migrantlaryny yzyna alyp gelibilemiz ahyr. Istanbulda Ýüz iki ýüz adam ölüp galdy. Häzirem eşdişim boýunça bäş ýüz alty ýüz adam bolup gitdi. Bularyň topragyny näme üçin biz Türkmenistana akel bilemizak ýa Atajan diýip aýt. Gel türkmen halkyna bir kömek edeli ýa Atajan diý. Biz türkmen bolmasak hem türkmenleriň çöregini iýdik, türkmenleriň duzuny iýdik. Gel türkmenlere bir ýagşylyk edeli diýip aýt Serdar Berdimuhamedow ataňa. Hemem aýt ki, daşarda gezip ýören türkmenleriň ýagdaýy kyn ekeni. Şolara konsullygam kömek etmän dur. Gel biz bir ömrümizde bir gezek türkmenlere kömek edeli. Biz türkmen bolmasak hem, türkmeniň ganyny biziň ganymyzda akmasa hem, biz iman etmesek hem Allaha, biz kapyr bolsagam gel şu türki mallara kömek edeli diýip aýt Serdar Berdimuhamedow. Ýene ýedinji Serdar jora, Hi Serdar dostum, ataňa aýtgyn ki, ýa Atajan diý. Sen köp hyzmat etdiň bizlere. Sen köp hyzmat etdiň türkmenlere. Elbetde skobkaň içinde. Boldy sen Emin Erkin demiňi al pensiýaňa çyk atyňy çapdyryp gez gel Türkmenistanda bir erkin saýlaw edeli gel Türkmenistanda saýlaw bolsun demokratik ýoly bilen islän partiýa açsyn islän hereket açsyn wagtymyz baka wagtyň baka ýa Atajan häkimiýeti gansyz bereli Türkmenistanyň taryhynda bir gowy hormatly prezident bolup seň adyň galsyn. Sen ölüp gidenden soňrada bizleri hem adamlar gowy söz bilen ýatlasyn. Bizleri hem hormat etsin. Öňki Serdar Ber öňki Myrat Berdi Myrat ýaly gaçyp ýörmäli. Islam Karimiň gyzlary ýaly waý dat diýip aglap ýörmäli. Bizleri hem adamlar soň sen ölüp gidenden soňra ýurtdan çykaryp goýbermesin diýip aýt. Serdar Berdimuhamedow. Şonuň üçin Serdar Berdimuhamedow ataňa aýt düşündir. Ataňa indi kellesi kabul etmeýär kirişesi gitdi indi. Ataň syýasy marozmnýa. Indi kabulam edibilmeýär. Sen baryp aýt. Senden başga ministrler oň ýüzüne dikem gözläbilmeýär. Sen baryp ataňa aýtgynki häzir wagt bar, häzir imkan bar. Iman bolsa imkan bar Serdar dostum. Ataňa gowluk ýoly bilen uruşsyz häkimiýeti bersin. Serdar Berdimuhamedow Türkmenler göteriljek bolupdy häzir İstanbulda hem birinji reýs açylsa boldy ýüzüni görkezmedik mitinge gatnaşmadyk gahramanlar baryp seň ataňy garaguma gömüp taşlajak bolupdylar. Ýakynda Türkmenistanda göteriljek bolupdy bu. Serdar Berdimuhamedow, özüňem habaryň bar-a. Lebapda, Maryda bolan tupanda dagy baryp türkmen halkynyň ýanynda durbilmediňiz. Halk bildi ki, sizler geregi ýok. Serdar, saňa ýene bir açyk zat aýdaýyn ki, Türkmenistan halky siziň tohumyňyzy isläp duranok. Eger imkan boldy, wazmožnost boldumy siziň ýedi süläläňizi öldürjek diýip durlar. Elbetde, serdar saňa gowy habar aýdaýyn. Elbetde, sizleri öldürer, ýöne siziň aýallaryňyza hiç kim enşalla el degirmez. Belki seniň daýzalaryň haramhor adamlary köp gynapdyr, öldüripdir, olar başga mesele-de, ýöne siziň aýal maşgalalardan, siziň erkek göbeklerden halka duşman bolmadyk, halka, milletimize hyýanat etmedik bolsa, hiç haýsy öldürilmeýär, jenaýat jogapkärçilige çekilmeýär. Serdar, eger sen hakykatdan ömrüňi dowam etdirip gitjek bolsaň, taryhda adyňyzy ýazyp goýjak bolsaňyz, taryhda melgum bolup galmajak bolsaňyzlar, şu meň aýdan zatlarymy aýt. Iň soňky juda wažnyý. Häkimiýeti gansyz, uruşsyz tabşyryň. Saýlaw ýoly bilen geçireli. Eger ýüregiň bar bolsa sen hem saýlawa gatnaş. Hemme gatnaşsyn. Muhalyfatam gatnaşsyn, özümiziň ýigitlerimizem gatnaşsyn. Gorkma Serdar. Belki utduryp goýaryn diýip. Utdursaň, bijeli oglan aglamaz diýýär. Saňa inşallah türkmen halky sizleri hiç haçan ýadyndan çykarmaýar, goraýar, saklaýar. Sen oýlama men atamy ürküzenden soňra men prezident bolaýyn diýip. Oýlama. Sen prezidentlik bianna dursun türkmenistanda galybilmeýäňiz ýaly türkmenistanda ýaşamak problem bolup galýar ýaly sizlere. Serdar Berdimuhamedow şuny aýtyp berjekdim saňa. Bilip goý. Türkmen halky ýakynda göterilip dur. Hemem ataňada şuny hem aýt plýus bolsun saňa. Istanbulda bir gyzy alyp gitjek bolup ataň hereket etip dur. Baryp aýt o ataň gullaryna. Indi gelip gelip bir gyzamy güýjüňiz ýetdi. Bir türkmen gyzynamy güýjüňiz ýetdi. Haramlar, kapyrlar, orsuň dölleri diýip ýüzüne gygyr. Hemem şo öňräkiler şo bir oglany alyp giderler şo. Ömür uzak diýen oglany alyp giderler. Şony alyp giden KGB-lar şu ýerde gezip ýördi. Şolaryň hem ýaşap duran ýerlerini bilen bolsaň maňa sopşeniýa edip goýber, eger seň güýjüň ýetmese özüm bir zat edýän olara. Serdar Berdimuhamedow, Saňa aýdýas ki, türkmen halky bilen bir bol, türkmen halky bilen duşman bolma. Bu dünýe gysga. Bu dünýe akyp geçip gidýär. Bu dünýede ýagşy hem, ýaman hem ölüp dur. Ýöne gowy at bilen galmagyňyzy isleýän siziň. Serdar Berdimuhamedow, Häzir wagt bar. Eger sizler häkimiýeti gowulyk bilen tabşyrsaňyz, sizi türkmen halky goraýar. Ynha men saňa söz bereýin meniň müň müňläp batyr gerçek türkmen ýigitleri bar ki eger sizler häkimiýeti gowluk ýoly bilen tabşyrýan bolsaň saýlaw ýoly bilen taze prezident saýlamaga kömek etseňiz biz hem sizleriň tohum tijiňizi bu dünýede hem rahat ýaşamasyna enşa Allah garantiýa bolup sizlere goramaga söz bereýin. Şony aýtjakdym Serdar Berdimuhamedow ataň bilen gepleş häzir giç bolup galmaka Belarussiýadaky bolup duran wakalar bolup galmaka halk göterilmäka pyçak etden geçip süýege daýanmaka häkimiýeti boşadyňlar eýesine beriňler türkmenlere beriňler görşeris inşallah.